Ar noson wlyb yn y brifddinas, mae Glyn Wise wedi derbyn yr her i fod yn un o bare knuckle boxers byd adloniant, digrifwr stand-up. Os yw Glyn eisiau llwyddo, bydd rhaid iddo droi at un o'r bobl mwyaf doniol yng Nghymru am gymorth wrth ysgrifennu jôcs. Doedd hi ddim ar gael, felly dyma Daniel Glyn. Bydd Glyn yn perfformio yn y dafarn lle cynhaliwyd y gig stand-up Cymraeg cyntaf erioed, ac mae wedi dysgu rheol gyntaf y digrifwr proffesiynol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n troi lan. Oh my gosh, dwi wedi cyrraedd. Reit, hwyl.
Yn sydyn iawn, mae'r ffaith y bydd yn perfformio stand-up am y tro cyntaf heno yn teimlo'n anghyfforddus o real i Glyn. Mae'r tensiwn yn cynyddu, mae stumogau yn troi, ac wrth i'r gynulleidfa gyrraedd, mae Glyn yn cael ei gyflwyno i draddodiad cefn llwyfan digrifwyr.

O fewn munudau, bydd Glyn yn darganfod a fydd yn llwyddo i wneud i'r dorf chwerthin, neu, fel mae gweddill y comedïwyr yn gobeithio, bydd y gynulleidfa'n ei fita'n fyw. Right, pan symudiais i i Cymru, um, roeddwn i'n determined Wedi gwylio hanner cyntaf y gig, mae ceg Glyn yn sych, ei goesau'n gwegen a'i fol yn troi fel tumble dryer. Mr Wise nawr yn llwyr sylweddoli beth sy'n mynd i ddigwydd iddo. ymhen munudau.
Iawn, mi ar brec wan, fis ymlaen nesa, gyda fi ofn tro fy mhen ôl. Dwi'n teimlo fel bod fi'n Rome, iawn, bod fi'n Rhufain, a bod fi'n mynd i fynd i fewn i'r Coliseum, a dwi'n mynd gwybod sy'n mynd ar allan. Ydw i'n mynd i ladd y boi, ta di o'n mynd i lladd fi, a dwi'n mynd i farw ar llwyfan, fel as dwi'n teimlo, felly croesi bysydd, gobeithio byddai'n iawn. Edrych ar y gwyneb 'ma. Dyna beth yw gwyneb nerfus.
Yn enwyd i Daniel Glyn. Yym, falle bod rhei ohonoch chi'n nabod i, o'n i'n arfer cyflwyno rhaglenni plant yym cyn i fi droi'n llaw at yy bita cacen. Ac yym, oedd oedd e oedd e ryw falle ryw, falle chi'm yn cofio, ryw bedair, falle pump stôn yn ôl, falle bod chi'm yn cofio. Yym, o'n i'n gwybod fi'n cael problemau achos o'n nhw yn poeni am 'y amhwysau gyda teledu plant, achos yym oedden nhw 'di ail-sgwennu un o'r rhywiau'n gerddi, A oedd e fel, Obese about yn symud, obese about yn symud, obese about yn symud, fi'n dew, fi'n cerdded dy ffon.
Wrth i'r foment fawr agosáu, nid calon glyn yw'r unig beth sy'n pwmpio.

Mae dal amser i redeg i ffwrdd. Yr ydych chi'n iawn? Chi'n reit? Ie, good. Iawn, enw i di Glyn Wise. Ie, fel yr idiot na off Big Brother. Neu fel mae bobl Blaenau yn nabod fi, yym, yr idiot 'na off Big Brother. Yy, wel dwi'n meddwl hyn, trwy bywyd fi sy'n chydig bach yn od oherwydd pryd o'n i'n Ysgol Maelwyn, fi oedd head boy, so dwi'm rili siŵr be mae hynna'n deud am gweddill pobl Blaenau, tibod? Ia, so fan'na lle o'n i yy yn y chweched yn yn ysgol 'wan ac o'n i fel, oh my gosh, dwi rili angen sha- yy cyfle newydd, dwi rili angen challenge. Felly gefais y cyfle 'wan i fynd i fyw mewn tŷ. llawn o freaks, llawn o nutters, neu pethau really humiliating, bod yn really degrading. Ond yn anffodus, doedd Glanllyn ddim ar gael. Felly, es i mewn i um, tu Big Brother yn lle. Yeah. Ac oedd pawb yn really ofni o'n, ti'n oh my gosh, pwy sy'n mynd i fyny am eviction yn week one? Ac yn i'n meddwl, oh my gosh, mae'n tu llawn o freaks, as if bod fi'n mynd i fyny am eviction. yeah, pwy fyny am eviction week one? A fi, gutted. A dyna beth ti'n gael am roi mobile phone i mam dolig, I suppose. Ia. So wedyn, nes i... So nes i adael y tŷ Big Brother wan, iawn, ac all of a sudden o'n i'n famous. Ti'n ffocin effa, wow, how come? Cos dwi ddim yn gwatcha Big Brother, o'n i'm rili'n deall be oedd yr whole thing. So o'n i wedi gwatcha do blwyddyn yna. A wedyn, so o'n i'n meddwl, wow. Mae yna ma ochr rili really da i fod yn famous, a hefyd mae yna ochr rili, really, really drwg hefyd. fel gor'o' neud charity work a gor'o' t'o' fel yym Race for Life, London Marathon, Radio Cymru. Felly, ga i jyst ddeud pob lwc wrth y berson nesaf, fy enw i yw Glyn Wise, diolch yn fawr. T'o' be' hwnna 'di'r peth gora' dwi 'rioed 'di neu' yn bywyd fi dwi isio mynd a neud o eto ŵan dwi t- ma' gynno fi ryw y- urge 'ma ŵan jyst i fynd allan a neud rhyw noson gomedi'n gweld glybiau a be'. Dwi rili mwynhau 'yn hun hwn 'di'r peth gora'. Debyg iawn i fod allan o tŷ big brother ti ca'l yr un teimlad o neud noson gomedi ma' jys yn ffantastig. Gwerth chweil sai'n argymell i bawb neud o adra.